is-sibt tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 15, versi minn wieħed sa tlieta u minn 11 sa 32. F'dak iż-żmien, il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu bi ħġarhom biex jisimgħu lil Ġesù. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u jgħidu, Nies midinba jilqa' għandu dan u jiekol magħhom! U Ġesù Qabad u qalilhom din il-parabbola. Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Iż-żgħir qal lil missieru, Missier, agħtini s-sehem li jmiss lili mill-ġid. U dak qassmilhom il-ġid. Ma kinux għaddew wisq ġranet meta ż-żgħir sar kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbiegħed. U hemmhekk berbaq ġidu kollu f'ħajja mtajra. Meta ħela kull ma kellu, fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jħoss ruħu fil-bżonn. U mar daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż li bagħtu fir-raba' tiegħu jirgħa l-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimla żaqqu mqar bil-ħarrup li kienu jieklu l-ħnieżer, imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu u qal, Kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xaba', u jien qiegħed hawn immut bil-ġuħ! Ħa nqum u mmur għand missieri, u ngħidlu, Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jistħoqqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Żommni b'wieħed mil-lavranti tiegħek! Qam u tela' għal għand missieru. Iżda kif kien għadu fil-bogħod, missieru lemħu u tħassru, u b'ġirja waħda mar inxteħet fuq għonqu u biesu. Missier qallu ibnu, Dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jistħoqqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Iżda l-missier qal lill-qaddejja tiegħu, Għisaw, ġibulu l-isbaħ libsa u xidduhielu, libsulu ċ-ċurkett f'sebgħu u s-sandli f'riġlejh. Ġibu l-għoġol l-imsemmen u oqtluh, ħa nieklu u nagħmlu festa, għax dan ibni kien mejjet u reġa' qam, kien mitluf u nstab, u għamlu festa. Mela ibnu l-kbir kien fl-għalqa. Huwa u rieġa' lura, kif wasal qrib id-dar, sema' daqq u żfin. Sejjaħ wieħed mill-qaddejja U staqsieh dak x'kien. Hawn ħuk, qallu dak, u missierek qatillu l-għoġol l-imsemmen, għax raġa' kisbu qawwi u sħiħ. Hu inkorla u ma riedx jidħol ġewwa, iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol. Ara! qal lil missieru, ili dawn is-snin kollha naqdik, kelmtek ma ksirtilek qatt, u kieku qatt tajtni gidi lili biex nagħmel ikla u nifraħ ma' ħbibi. Imbagħad jiġi dan ibnek Libelalek ġidek man-nisa żienja u lilu toqtollu l-għoġol l-imsemmen. Ibni, qallu missieru, inti dejjem miegħi u kulma hu tiegħi huwa tiegħek. Imma kien meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu, għax dan ħuk kien mejjet u reġa' qam, kien mitluf u nstab. il-kelma tal-Mulej, tifħil li l Kristu. Il-parabola tal-missier u s-sewċu lidu Hija l-itwal waħda li nsibu fil-Vanġeli. X'inhu il-punt ċentrali tal-istorja? Huwa il-kuntrast bejn l-iben ubbidjenti u dak diżubbidjenti? Jew bejn kif il-missier jittratta l-iben li kien mitluf u l-mod kif il-missier jiġi ttrattat minn ibnu l-kbir? Ġesù jikkontrasta l-imħabba u l-ħnina kbira tal-Missier mar-rifjut aħrax tal-iben il-kbir lejn ħuh li kien żbalja u lejn il-festin li l-Missier ferħan jagħmel għal ibnu li reġa' lura niedem. Filwaqt li l-iben li żbalja kien ħela l-flus ta' missieru, missieru xorta baqa' jżomm imħabba sħiħa għal ibnu. L-iben, waqt li kien 'il bogħod minn missieru, tgħallem ħafna dwaru nnifsu u rrealizza li missieru kien tah imħabba li hu kien għadu ma irreċiprokax. Kien għadu jrid jitgħallem dwar il-fond tal-imħabba ta' missieru għalih. L-umiljazzjoni kbira li sab ruħu fiha meta lanqas seta' jitma' lilu nnifsu bil-ħarrub li kienu jieklu l-ħnieżer, u r-riflessjoni tiegħu ta' dak kollu li kien tilef, wasslitu għas-sogħba u d-deċiżjoni li jiddikjara lilu nnifsu ħati u midneb quddiem missieru. Filwaqt li it-tama li jirrikonċilja ruħu ma' Missieru u qatt ma seta' jimmaġina li din ir-relazzjoni ser tissewwa b'tiġdid u għaqda sħiħa u kompluta. Il-missier ma kellux bżonn jgħid kliem ta' maħfra lil ibnu. L-azzjonijiet tiegħu kienu jitkellmu b'mod aktar qawwi u ċar. il-libsa reali, iċ-ċurkett, l-ikla u l-festa jissimbolizzaw ħajja ġdida, safja, ta' unur u ferrieħa għal kull min jirritorna lura lejn Alla. It-tifel li waqa' fil-ħażen ma setax imur lura lejn il-ġnien tal-innoċenza. Imma hu ġie milqugħ u mogħti lura l-unur u d-dinjità ta' iben. Il-bidla tal-għaġeb tal-iben li waqa' fl-iżball, mill-miżerja u l-ħtija għat-tiġdid u l-ħajja l-ġdida hi espressa fl-istampa li l-istorja tpoġġi quddiemna. Il-lingwaġġ tal-qawmien mill-imwiet u t-twelid għal ħajja ġdida mill-mewt spiritwali li kienet tinsab fih ir-ruħ tiegħu huma espressi b'mod ċar fil-parabbola ta' Ġesù. Din il-parabbola tikkontrasta wkoll il-ħniena u l-oppost tagħha, in-nuqqas ta' maħfra. Il-missier, li lilu l-iben kien naqas, kien qiegħed jaħfer. Imma l-iben il-kbir, li lilu ma naqaslu xejn, irrifjuta li jaħfer. In-nuqqas ta' maħfra tiegħu tinbidel f'suppervja, u l-korla tiegħu twassal biex jinqata' u jiżola ruħu mill-komunità tal-midinbin maħfura. F'din il-parabbola Ġesù jagħti stampa ċara ta' Alla u ta' kif inhu Alla. Alla hu tassew ħanin aktar minna. Hu ma jitlifx it-tama u ma jaqtax qalbu minna meta aħna nitbiegħdu minnu. Anzi, jifraħ meta jsib lil dawk li jkunu mitlufa u jwassalhom lura d-dar. U inti? Tesperjenza l-ferħ tal-indiema u t-tiġdid tar-relazzjoni tiegħek ma' Alla l-Missier bħala ibnu jew bintu? Tagħmel użu tajjeb u frekwenti mis-sagrament tal-qrar li jirrikonċiljak ma' Alla Missierek permezz tas-saċerdot? Mulej, għamel li qatt ma niddubita l-imħabba tiegħek u lanqas inkun passiva jew nieħu for granted il-ħniena li inti turi miegħi. Marija omm ħanina, itlob miegħi u għalija biex qalbi tintela' dejjem iżjed bl-imħabba ta' Alla li tittrasformani biex jien ukoll nuri ħniena mal-proxxmu tiegħi bl-istess mod kif inti u Ibnek turu ħniena bla limiti miegħi. Amen.